machiegni e kinde machalo koda maendi ma tobi jakoma nyathi kimirwa jawinjona e kinde machalo koda maendi ne chuna mondo abed kod okinja matut kokolo weche moko matindo tindo bende ji kosefwenye kido kod tim to gidiyo yawa ahinya e weche mag dak to kinja makambo ok ang'eyo ni to juogi wacho ang'o kotenre kod weche mantie miyudo e degi ero kamano wuod komenya ing'e ni ka higa ochakre to juogi be bet gi chenrone awinji koro juogi ramogi ka nye wuoth e piny ramogi ajwang' to neno kiloko higa to neno ka nyikwa ramogi mor ma dhano ok ouwi kabisa to koro nono ni tang' momi jogi omor eh to ing'e ni kimor ni in koro iloko higa Eh. onego bed ni higano kimor nikech Ko- koro ka nidong' gi higa achiel tidhi piny jopolo Eh, chiegni- to koro ichiegni kaka odiechieng' bado songa kaka bado sudo machiegni gi dhoburu Eh, koro onego bed ni kuye mogik ka higa loko to gima koro nyi- juogi ramoga jwang' dwa nowuoye ka kabisa ero en kaka idak kod juogi Eh, ing'eno oganda luo tinde thomo piyo kabisa ok gidag aming'a nikech juogi ok ging'e kaka nidakgo ing'e ni chon nidwaro ni juogini ne nokete nodak kod dhano bichop mhm. kama koluo ogoye nawayo jogre gi lak mhm. oromrego e ma ka juogi wacho ni wod komenya mhm. duogi nyisi ni okwadhi e kisumu iwinjo ka ringruok wacho ka adwa dhi to chonga chonga ma ditera kisumu chonga tama e, tinwang'o ka juogi odhi liel to neno ka iloso diel Jojuoge wacho ni, "Ei, chunya gombo ring'o." Koro lak ma ang' ichamogo Lak gini. mane ichamogo gini onge.
Eh, Koro nyikwa Ramogi Ajwang' nyaka ng'e ni Ero. kidak gi juogi maber kaka Ramogi Ajwang' ne dwaro nikech i- i kit luo ka wayudo ni dhano nitie ringruok to nitie chuny mar Nyasaye cha. En ing'e ni nodhiga e polo. To kod juogi juogi ni en ema koro tara mogo ajwang' mm. en ema onyisi ni koro ber kiluokri awinji e, luyo tweyi ahinya sa koro oromo e, sa koro oromo mm. to moko be ng'eny koro dagi ga pi en ema koro onyisi ni kowachni ni pi tiwacho na ah, piny ng'ich ahinya koro mawacho gani en ye juogi en emiwinjo kiwacho no ma ng'ato hawi matiende no ng'ato okawo juoke koro kaka wamigi ranyisi kaka ng'ama janeko mm. koro iyudo ka ng'ani en owuotho awuotha to paro to onge go mhm. bado wach en onge nanga go en okia matiende ne en gi chuny ma nyasaye cha to gi ringruok to juogi mm. to noseweye chon mm. koro kawuono adwa nyiso ni kwaramoga jwang' kaka idak kod juogi mag luo bidak kode ka kwerwa machon idak kode ayudo wachno nikech ayudo ka kinde machon chokinja deye ne ng'eny to kwere ne ng'eny Eh, to ah. tinde deye manya manya e kor gweng' ka ni kiyudo ng'ama iluongo ni dayo ja higa ja higa piero abich gadi E, you know, joma joma chon go tiyudo ka pod gintie achiel achiel kech gin pod girito juogi ka Ero. odag gi juogi ka maber kendo juogi bohere Eh. koro iyudo ka ne gidak maber Aha. joma sani ting'e ni koro kia kaka odak gi juogi to juogi ng'eyo ne en kitho to en ok otho en pod oduogi chake chikre kama chielo inyalo wacho ni ah ma kanya dak wa ma timo nono wa alu wuode mang'ane eh, eh, koro in ok in kata kiidho mtoka mm. to mtoka no dhi nego ji eh. to juogi no kokonyi owacho ni ma wawa odhi to ing'eni kidak kode maber eh. to sama isewuok cha mm. gen gin gi ng'eta tho madhi negi awinji ma ka ka wuok ka kigo tiramogi ka ka riera na ba dhi e kisumo mm -hmm. To asewuok. Iwinjo ka juogi wacho ni "Ah, iwe tigo ma nyipiro. Ero. Karinga omo tayudo ka mtoka ma dhi nego ji cha. Osedhi. Osedhi. Kawo gari machielo.
Koro akawo gari machielo. Kichopo e barabara. E to bene ma Tiyudo ka gari mane iwecha.
Ose ose oseolo to bene ma kodwa negi. Ero. To moro biro to wacho an adwa nabet mbele tineno kiwuok e mtokani ni ringe dhi na mbele eh. mondo odhi oyudi koro nyikwa ramogi wadwa nyisou kaka nidak kodgi mhm. kaka idak kod juogi koro juogi maluwoni mhm. en juogi moluor alot gige kado hero matek kuon gi gima mit eh kama nitie gir kadi ineno kon nyiero bende nyaka lake magol kopedhe e mesa kopedhe alot kineno alot eh? ineno ka juogino koro kuya kuya ay omera nwadhi dalo kinja norwako ma eh, eh. gweno pie mesa mm, ema mano mano ko juogi mawendo ni koro eh, juogo gola got kana biro limi Alego kono. Eh. Nti mi aloth. Eh. Ijuogi kichak iduog. Okorwaka. Eh, to kiloso gir kado. Eh, mano. Omor kabisa. No rwakwa. E kuom mano nyakwara moga jwang kidwa ni dag kod juogi to tem inena alot no tin otin otin. Ene kike. Ene kike. Eno bedo mana mar makika. Eh, to juogi nyaka ng'e.
To kiko bedo ng'eny mohewo gima mit. Eh, to sami gimomi idak nyaka ing'e ni juogi ni. Ero. Nitie moro ma en ochamo mar ringruok. Mm. To nitie moro mi olo remo piny ma olo gweno cha. Mm. Nitie moko ma en onang'e loka. Awinji. Eh, koro en wach ai ng'ane to ber wawuothe utha kode warite kik ta piko koa e piny nikech ng'en kucha kodhi ang' nwayudie gimoro Ah, mano nyikwara mogong'i ai j- mar ariyo juogi mag luo hero ng'ama pake Eh, juogi mag luo ok dwar ng'ama chodho nyinge atieno omolo ochieng obudho ngeno ohero nying mar okewa opondo Eh, mato nera puga Eh, ah, mano juogo ah, puga no to kendo inyalo neno ka en diere en nusu nusu O- o- o- Nikech obuok. imulo gire moma bende puga no Obuok. ngeno bende juogo ohero Eh, puga no juogo ohero omejo yuorani Ero. mano juogo ohero kabisa omiyo ka i- kidwa ni dag kode to en ang'ama idenda denda sikidwa en wer semeji e semeji ah, wadwa- wang'i kendo machielo kidwa dak kode juogi mag luo hero ng'ama thuon Mm. e uneno kaka sani girido ni wuod odinga awinji baba nyaka icham muma agwambo ka ok ochamo agwambo e, to wang'ni tinga ah, ng'ati ni ngoro koro iwinjo ka imomiyo ka nyikwa ramogi ne wayudo ni juogi mege luo Eh? iwinjo ka kiluonge ni kwach Eh? omuga subuor liech Eh. bene kabisa ma iyudo juogi no hero ng'ama thuon Mhm. to pak karoya rombo Ero. bia ni kadiel Eh. mano ineno ka juogi koro chunyo jo Bana yany. Eh, koro kidwa ni bed kode en timo gik moko ma miyi paki omeja neno kiduogo kago wor ma wiye bith Ero. ah kawuono kwa chama lot ineno kobuonjo Kata pesa ne Eh, o. eh, ka onge neno kogole kta piero abich ofuki Kabe dhi nyiew ga kwota moro. nyiew ga kuota mo koro iwinjo ka juogo ohero kama hera nitie Ero. aya walwar kode mar ang'wen Eh. juogi ramogo ohero ng'ama mose Eh, ibo winjo kata kodhawo mm. oyiega kata dhawo omera mosoga ji iwinjo kidhi romo gi juogi moro to winjo omera mosoga ji uh -huh. e moko be nitie ma kata ina kapango uh -huh. to kogo sim ka sim ywak mm. kichako go nalo uling' aling'a oko kuro dadi kugoga sim haya wang'i machielo uh -huh. juogi ramogi ohero nyadhi mm. e, neno ka joka pango nyocha gi lwar kaluo ayudo ka en nyaka gi bag man gi tiende e, to kaluo kucha onge ndara midire e, en gi nyadhi mang'eny wete gima nigi tiende to miriembe odono riembi rafro a kacha be buche buche ok onyal ringe en gi jadhi ma kodonjo kisumo ka mm. to temo no okawe ka haya moro eh manino ka kuru ka kudhi ka liel olwar go pacho eh olwar go pacho ko lwar ka liel to nenjo se lwar gi okawo ka haya ero oringo go nyaka thur gi minod kipenjo to mera eh jotinde udhi maber mane ese na ng'eyo gani ah bwana donge gi kapango gi
koro iwinjo ka kanyo ko- nikech okori maler Eh, iro mano ka nyiso ni juogi no oluor wich kuot bende oluoro ero Eh, nyadhi ohero to wich kuot oluoro ni kowacho na nyiewo Eh. ibo wacho ni to inyiewo nadi wuod mama ma bende nyisaye kik atin ga tin a walwar kodgi kendo e yo machielo ma be kidwa dak aming'a to juogi mege dhamuga jwa nyaka itimni awinji juogi mag luo hero kuonde mor Eh, kuonde thumbego gihero ahinya Eh, iro ng'ato miel malwar mani lowo mano ka juogo Ero. omor kodi matek Juogi ohero miel.
Hey, oe, rado kiwinjo ka juogi moko kwayo nyaka thumbi radio. Jakomenya ket na Isabella bir nyajuola kanyo. Kiwinjo kowacho. To i- ichwei mos na ng'ane. Nyadhi. Eh, ja- maneno ka gi- gihero kuonde moro. Jakomenya thumba cha, thumba cha. thumba cha. Igel pok nomako, boke ta kaka imako gita to kii man migoyo. eh, mano koro- Thumba cha pok igoyo. Asebet ka chiko itha pok awinjo thuma cha. Ng'eni kiketo ne thumeno. Ero. Bi mose. Eh. tiwinjo ka juoki omor Eh. be komoso ng'ato biwinjo kwacho kiseketo be isabela bim nyajuola Ero. chwe mos na ng'ane Eh. ai koro iwinjo kogon ng'ane sili iwinjo ka mosi Eh, winja iredo nam Eh, lolwe. eh. Iwinja. awi omosi didek omosi mna didek Nyadhi. Eh, mano ka juogi megera mogalwa gihero kuonde moko kata kidhi kuonde mikoth umido ka ng'ama duong' Koro jaduong' ne choweyo. Orucho oko. Orucho oko koro oduogo mane nyathi mna ng'ane miel ma kata iye moyondore cha. Eh. Oyiengo ma. Otuo motuo dong' akwota bobi eh. abia piny ka eh. boduogo bende akwota. Eh, bende kuduogo bolungre piny.
Okingi manya manyi lok. Bodwa bonjam na tiende. Mano koro juogi mekere amoga jwa. Ero. Kihero kuonde mor gidhi kode. Eh. Ah, ok onegi piyo. Mhm. Mm, moro wacha ang'ani bana pod wan go. Chunyi ithuolo kata weche moko dog gari agogi. Au, gi- gi- giparo mang'eny to lal Eh, en gini gini ma gi gi wanga giwacho ni omera in gi pesa kata ute kuonde moro kiterwa Ero. ma ikelni tuo make odhi orodhe sindande e osiptal ofuwo ahinya olo waka Eh, olo waka. pesa nitie to konyal tiyo go okorwa mondo kata nakonyo wedene Eh. iyudo ka emomiyo ka ng'ato ma- ma- ma- ma janyadhi ahinya en midekre onge ode kech juogo mor kode odhi golo stress ok wachin wadhi agol stress Eh, iwinjo ka juogo osegole iwinjo kodhi kata iliel owacho ni an ema achung' e sandugiga jok ma soko lakgi an ema nyaka golo dhiang' iwinjo ka koro juogi Geche to ng'erie matie gi tek ndi to ngudi ngudi pesu kine. eh iwinjo ka tam gogo iwinjo kowacho kata iliel ni kapok atimo neno to adaheri mondo wendo moluor mogik ochung'ane mane jaoda en ema omi ineno ka iro dum ka kombe ma ji obetie gi koro ineno kobet piny to ob- obwonjo nikech ijuoge moro ah wangi yo kendo yo machielo nyakuo ramoga jwa minyalo dago gi juogi aming'a wacho ni juogi ramoga jwang' ohero ng'ama dile Eh, juogi ohero ng'ama dile ing'e ni ng'ato ka ng'ato nigi juogi ma- mohe- masande Awinjo. mohero ma kojandawa Nyaki ne ka en gi kibrit. Ok owerego. Ok owerego. Mako on touch macho liel. Duogi no ere makata ko beto. Ero. Koro ineno ko golo iro to sem na chako beto. Eh. Nikech koro dilo juogi cha ko juogo yie kode. Mm. Na kise ywaye nyandapi ni matin. Mm. Koro ng'ano nyalo tiyo tinga. Jakong'o be winjo ka koginene kochopo kanyo. Mm. Winjo onja. Duogi no pod odwano kuongo dili owinje no keche ka pesi oti. pok ipega Eh.
ero pegwa Eh, pigwa koro idwa ni mondo o- o- odile to kata ka en jakota nyaka ine komino gaseto golawo e tie dero kama obetie Ero. mano odilo juoke to jamogo be nyaka ine kaka modhi okumbo ni koro dolo Ma- koro ng'ato ng'ato nigi juogi ma mare to koro juokino nyaka ine ni timone kaka kodwaro ma kijandawa to koro idwaga we tiwinjo kaka kata duondino imodho pi to twatwaya kidonjini to kiywayo koro iwuoro gani to gini Eh. to juogi no Eh? obe ma tije tek nikech ineno kaka kata na jandawa ni en koro loko olokre ni ng'ama be ber ineno kaka koro en kogol na iro gume juogi owacho ng'eni gini be sirikal yore ichiwinjo kaga ywak kache kache idilo idilo sha- ilo- iluongo ni susa kod shasha Eh. Maf- mifuong'o cha.
mifuong'ono ne Eh, giywak giywak- matek. juogi ywak kamano Eh, tere nikech obende mano koro mane juogi mati- matiye ero Eh, koro inwang'o eh, kata mana janyasoren kapok omadhe komadhe uh-huh. koro juogo yo nyalo puro tinga koro pura pura tinga uh-huh. Eh. jajandawa be neno ka juogo okelo wiye uh-huh. koro mach chiro ka dhako somna mach i dhoge en koro majno to ok sim to law to kiro kaka gi kisumo koro juogi kitimone kamano mm-hmm. tibet kode a ah, wang'iya ni kendo yo machielo ma nyakuora nyalo dago gi juogi aming'a awinji bochop koda kode ka kwera machon nigolo imoyi chieng' tidwok e ot to ngima ngima duonde ler duonde na duonde maning'eyo maning'echa eh, iwinje kofuolo mani duol eh. eh, duonde to ler kidhi tiyudo koti otimo orumo ba bende ngama mawinjo ga duonde kano oko chadi kete ni juogi komor kode duonde to kilal juogi ramoga jwang' ohero jachiwo mm. ng'ama konye ohero matek mm. opako sate jachiwo ogwedhi ing'egi kata iwinjo ka jathum nyalo wacho ma dhoge te bogwel waya buchode onyiewogi to miya chiemo gi nyinge eh. eh. koro juogi megera moga jwango eh. gihero ng'ama jachiwo mm. ma in kita kiromo kode nto kewa kariba in ka nto mm. kara wamiyi gimi madhgo nyuka mm. mani dak aming'a piny ramoga jwang' kata ni in ngudi mm. mano juogo dagi ma in inyalo ga bet kituori sate idu pesa to pesa dhi adhi kata joma richo biro ka juogo ochano ni makidhi nendo rom kodi nendo padi o padi ka jokuoge mane dhi mayo ka ng'ane hey. wigi lokre donjo badi dalen wacho nito bwana udhi kura ni bwana ng'ato ma dago kae ng'ate ni tije tek ma tije tek ma donjuru ka donji uru ka upade upade kabisa ukawi ari adek moko ukawi ari adek nikech pesa go komiji okomiji koro juogi kibet nini jachiwo uh -huh. E, ma in sama iyudo tigolo to sama koro juogo golo pesa iwinjo kowacho ano ter ni jakomenya nikech jakomenya kichiwo Eh. to dhano ano math be an ichop nyaka ni chi liel Ero. e, to ka in olwar e lweti tingudi Eh. mano juogo daga Dini Wan- nya- Dini nyathi kichni ok ine pesi. ok ine pesi anyuola nigi be pesa be ka juogi omiyi Eh. in koro idari dhi nyiewo lowo piny moro to miyi gani cham kod anyuolani Aeto piny ma dhi ng'e locha oloko mare kendo. e mano koro tich orumo Ah, walwar kodgi kendo e yo machielo ero wayudo ni juogi ramogi ajwang' oluoro chwero remo e chwero remo gi luoro nego ng'ato jonek muneni piny ramogi ajwangi magi mana kodhi mana osomo e, ra- kwa ramogi juogi mag ramogi ajwang' oluoro remo ah, kendo machielo ma juogi ramogi ajwang' ohero en ng'ama jaratiro e, ng'ama jamibadhi opo juogi bodhore kabisa E,

mano nega nega ing'e ni ndalo machon mar Ramogi Ajwang' kata igot kik kik wang'iyo bugegi wayudo ni jaluo ne ok tho nono okinja aneno kiyalo buk moro kar ka baneno mana kama kaka ni dayo ka notho to joka piny te ong'eyo kwaro kotho to piny te ong'eyo to iyudo ka po ni piny osiko ka ji kitho injo ka ji koni ai yawa to ja- dayo moro Ah, kata dani dayogo ning'eyo ka ng'ato otho ning'eye ineni bugno ning'eye nikech nochiwo to kok ichiw ng'ano ma ding'eyi Dai ma sani mi kai kan au da- da- da- da- da- dayo mangano machan wasekano chon iwacho ng'ama nwaseka to kumbacha ne ka da iyudo ka konendo tedo nyoyo to nyikwayo ma kobiro nyakwara Ero. to sijukni dok rabuonde giri ni aniya ka chage giri gi opwoyo ka apwoya gwene dhi pidh e sani sani di gwend dayo diyud kaw tong ong'e chiro ma dak irit yudo kod iyi bute oriek Ogo- mani chiro ogosego ogo omena Yes, oriek bute koro agen nyikwa ramogi kowinjo kanyo gibro dak aming'a ka kwerewa machon jawinjo nawinjo weche moko kinja wacho kendo magi gik mane otimore e kwere machon kocha kipimo kod ngima sani tiyudo ka lokruok nitie matut ahinya mana ka chon iwinjo ka ji wacho ni "Ah, wato dayo moro kitho e gweng'ni wamiele liende kwaro moro kithoe tho ne onge nikech ne ging'e tiyo kod juogi okinja ne kelo weche motenre kod kaka idak kod juogi mag ramogi kinde midak e piny mamwalo kaindi nyinga to obi jakome nyathi kimiro achako ago kod odiechieng' moro achiel machal koda maendi oriti masani